Essalowmaleýkim gadyrly adamlar! Hezreti Büreýde baradaky söhbetdeşligimiziň ikinji bölümini siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Allahyň Resuly sallallahu aleýhi wesellem hijretiň bäşinji ýylynyň şaban aýynda bolan Müreýsi söweşinde hezreti Büreýdäni ilçi hökmünde garşydaşlaryna iberýär we hezreti Büreýde hem baryp El-Haris ibn Ebi Dyrar bilen gürleşýär. Alan jogabynam Resulullah sallallahu aleýhi weselleme ýetirýär. Hüneýn söweşinde Hezreti Büreýdäniň taýpasy bolan Eslem taýpasynyň iki baýdagy bardy. Olaryň birini Hezreti Büreýde göterýärdi. Mekge ýeňşinde iki sany baýdak bardy. Biri Büreýdede, beýlekisi Najiýa ibn el-Ajemdedi. Hezreti Büreýde, Allahyň Resuly sallallahu aleýhi wesellemiň wefatyndan soň, Medinede uzak wagt durmaýar. Basra şäheriniň alynmagy bilen ol ýerik göçüp gelýär. Soňam beýik yslam dininiň şuglasyny jahana ýaýmak, iman nuruny ýüreklerde ornaşdyrmak we musulmançylygyň edep-ahlagyny öwretmek maksady bilen Horasana gidýär. Käbir çeşmelerde bellenişine görä, Hezreti Büreýde hijri altmyş ikinji ýa-da altmyş üçünji ýylda Ýezit bin Muawiýeniň halyflygy döwründe Merw şäherinde wepat bolýar. Merwde bolanlygy üçin oňa merwezi hem diýlipdir. Onuň nesliniň käbirleri Bagdada göçüp gaýdýarlar. Hezreti Büreýde Allah Resuly sallallahu aleýhi we sellemden ýüz elli töwerek hadys rowaýat edýär. Büreýde ibn Hüsaýybyň iki ogly bolupdyr. Biri Abdullah, beýlekisi Süleýman. Bulardan Abdullah Merwde kazy bolupdyr. Abdullah kakasy barada şeýle diýenligi barada rowaýat bar, Kakam Merwde wepat etdi. we şol ýerde hem jaýlanyldy. Ol Gündogardaky musulmanlaryň serkerdesi we nur saçýan yşyk çeşmesidi. Sebäbi Allah Resuly sallallahu aleýhi we sellem, Eger sahabalarymdan biri islendik bir ýerde ölse, kyýamat güni ol ýerde ýaşaýanlaryň öňdebaryjysy we şuglasy, ýagny yşygy bolar diýdi. Hezreti Bureýde ömrüniň soňuna çenli Merwde ýaşady. Merwde ýaşan döwründe Merw we töwereginde yslam dinini ýaýmakda mugallym hökmünde uly rol oýnady we ylym bilen meşgul boldy. Takmynan on bir ýyl töwerek Merwde ýaşan Hezreti Bureýde Horasan halkyna öz söhbetleri bilen yslam dinini öwredipdi. Bu diýarlaryň yslamy kabul etmeginde uly işlere sebäp boldy. Netijede, Hezreti Büreýde ibnül Husaýb müňlerçe sahabalar kimin bir gahryman hökmünde, dogduk mekanyndan müňlerçe kilometr uzak ýere, dilini, däbini bilmeýän ýat diýarlara hijret edipdir. Bütin ömri boýunça-da ýaşan ýerini ruhy taýdan nurlandyran sahabadyr. Merdäki gubury zyýarçylara gapysyny açyp garaşyp dur. Allah hemmämize şepagatyny nesip etsin! Geliň indi bolsa Hezreti Büreýdäniň rowaýat eden hadyslaryndan birnäçesini bilelikde okalyň. Abdullah kakasy Büreýdeden şeýle eşidipdir. Allah Resuly sallallahu aleýhi wesellem bir adamyň Allahdan şeýle diýip dileg edenini eşitdi, Allahym! Seniň Allahdygyňy we Senden başga hiç hili taňry ýokdugyny, Seniň Ehat we Sametdigiňe, dogurmanlygyňa we dogrulmanlygyňa we Seniň deňiň we meňzeşiň ýoklugyna şaýatlyk edip, Senden isleýärin we ýalbarýaryn. Muny eşiden Allah Resuly sallallahu aleýhi we sellem, Nebsimi gudrat elinde tutan Allaha kasam edýärin! Bu adam Allahyň iň beýik atlary bilen dileg etdi. Eger kim Allahyň iň beýik atlary bilen dileg etse, oňa hökman jogap beriler. Diýdi. Hezreti Büreýde Allah Resuly sallallahu aleýhi wesellemden şeýle rowaýat eder. Üç zat adamyň gödekligini we hormatsyzlygyny görkezýär, aýakda dik durup gowşagmak, ýagny hajat getirmek, namaz okap gutarmanka eli bilen maňlaýyny süpürmek we seždedekä oflamak.